Kwarantin flimkien, jinselmulkom sinjuri tikka zaħira ta' art nisperaw li intom tinsabu tajjeb aħna id-danu san bl-antivirus tana fuq noli Insellimlek, ġbin. Jien qed nibża' ħa nagħmel sodda biex niġi mmisslek il-minkeb. Kif aħna, all right? Bil-ewwel nirringrazzjaw lil Enemed li grazzi għalihom iwasslulkom dal-programm, grazzi kbira lil Go, grazzi kbira lis-Sur Alozio wkoll u grazzi lilkom billi qegħdin magħna jekk tarawna live jew inkella tkunu qed tarawna matul il-ġurnata, tajjeb? Ekku, għidhom fuq xiex ħa nitkellmu llum. Illum ħa nitkellmu fuq it-teleseries, min jaf kemm hawn minnkom qed jibbinġjaw, dik il-kelma, San, tibbinġja. Hekk hu, wieħed mill-iktar terror series maħbub min-nies, insert għadu kif ħareġ issa x' id-direttur tagħna għadu kif rriċieva email, fil-fatt jekk taraw il-programm imħaffef illum, ilu, imma ċċekkja jekk kienx hekk, jgħidlek issew, imma kien hemm min diġà qalli li ħareġ, jiġifieri żgur.
Insomma dan min qatt ma rah dal-famuż money heist, Sekonda ħa jfottihulkom ara, tiewlhom san, tiewlhom. Huwa grupp ta' ħallelin insomma li jiftehmu li jisirqu L-ewwel il-flus u mbagħad id-deheb imma did-darba minn fid-depożitu l-kbir tad-deheb ta' Spanja. Għamilniehom hawn Malta.
X'jiġifieri? Kellna money heists.
Le, kellna serqiet. U hekk tidħol fuq il-Facebook għadnilkom jekk tiftakru xi serqa Malta, hemm lista sħiħa. U għandna xi ftit filmati wkoll sa, no, ejja nibdew. Stampi iktar milli filmati. Fil-fatt waħda mill-ikbar serqiet li saret Malta, fil-fatt hemm min issuġġerixxa li anke ssir film fil-lista sħiħa, hija meta serqu l-pagi kollha tad-dockyard u inti ma tridx tara Illum ma tistax tara għax m'għadhiex miftuħa. Imma Dak hu, mara, dak il-flus. Dak iż-żmien meta saret tista' tgħid li ħafna mill-Maltin kienu jaħdmu d-dockyard, jiġifieri kienu ħafna, ħafna flus. U l-ħadma kienet kbira. Kbira, eżatt.
Steel money heist.
Eh, tonfoq il-flus biex tagħmlu film, għax ġġib il-karozzi ta' dak iż-żmien. Mhux nirranġaw ma' tal-għarusa, jkollhom xi erba' affarijiet lesti, mbagħad avvent. Issa mbagħad Saru diversi hold ups u banek f'banek differenti, waħda li nibqa' niftakar jien fi żmieni wkoll u semmewha n-nies hija tal-Casino di Venezia, m'ilhiex ħafna li ġrat lanqas ukoll, li kienu qatt ma qabdu dawn ukoll sa fejn naf jien, mhux hekk? Insomma, ibqgħu semmulna u jekk tiftakru intom ukoll tistgħu tibagħtulna hawnhekk, orajt xi serqa li tiftakru li kienet saret f'Malta. Issa jekk ma jaqbdukx, tkun wittni l-vert, it-tqogħma ġitek tajjeb. Fimni bħal money high, so joħorġu ta' king. Sissa ma nafux għax għadna ma nafx kif spiċċat din is-sena. Nien għalek imutu xi tnejt. Però, hawn minn ma tiġix tajba, Sura Joe. Ej, ejja.
Fil-faħħa norukom daqsxejn serqiet li ma ġiethomx daqshekk tajba. Tlaqna bil-filmat. Mela, l-ewwel wieħed qed jipprova jistraq xi ħaġa mis-saqaf u wara bum! Mission Impossible, marret imma ħażin ħafna il-robbery. Ekku, ekku. Barra li ma sera spiċċa tħassar u ħassar l-lom il-ċina. Din ix-xin kun naf kien qed tisroq xi convenience u waqab mis-sema. U mbagħad biex taxxaqa kienet sejra l hemm bil-kwit. Bżarbuna waħda.
Eh, li kienu diġa qed jarrestaw x'għad ieħor. Ġifieri di provaw jisruqha biex tasħin tnejn minn nies. Daw, daw ħelu. Daw, daw professionals. Bum!
Sa kemm mhux pulizija dak siebu ħaqqu. Issa da, da l-favorit tiegħi imma mela, innotaw għax trid tinnota sew. Mela di serqa f'ħanut ta' Rolex nista' ngħiduha, hemm minn dawk qed jkissru l-ħġieġ li ma jista' jitkisser. Il-ħġieġ aktarx li nispera li huwa bulletproof għax ma jrid jitkisser xejn. Is-sid jidher li qed iniżżillhom ix-shutters. Però qed jibża' minnhom, araw, araw. Issa għajnejkom sinjuri tridu tmorru fuq nada l-lemin. In-nanna tas-sid ġejja. X'qed tagħmlu mat-tifel tiegħi ħadd fottula ħanut! Ejja lura! Ejja! U ġiti kull ma kellha handbag, handbag u ħarbet ħames irġiel. Bum! U mhux ċajta għax ħajna xila tagħmel ukoll. Elbithom minn fuq il-mutur bl-spider senses tagħha. Qed ngħidlek kulħadd kull business owner jixtieq li għandu nanna hekk. Issa raw dal-wiċċu tost mela. Da qiegħed jipprova jġżirana bil-kwiet, issa qalna li jenqah bil-kwiet lil tal-ħanu. Oppu nitla' niġri lem! Inna jkara kien imsakkar il-bib. Allura bl-ikbar jisu ma ġra xejn kważi biżbal, ħa jaqbad u anzu ma kienux iħallasha san. Le, le, le, le, xejn. Kien kalm l-owner, eh? Kien kalm. Issa, Ieħor, mela, dak kien ilu jara din lambretta ntaħdieħ. Kemm nisabieħ.
Kemm nixtieqak. Vera faċli tisraqali. Kemm tiftaħ il-gate u toħroġ. Eżatt. Li ma kalkulax biss illi il-mutur mhux se għaddilu daqshekk malajr mill-gate. Ma hemm ma nistax nifhem hekk għaddilu l-isterin kif mhux qed jgħaddilu wara. Sa tant tara l-ħabib tiegħu tistennih barra għax huma kollox bitnej jaħdmu, allura jastarti ħammorru. Qed jipprova jgħaddiha bil-kbir. Bil-kemm qed tinduna li qed jisra. Le, le, frakass sħiħ sa tant Lowna li ħaqġi mar fil-kamra tal-ġnien. Bil-mod, bil-mod.
Raġqaba b'idejh sab l-iżgħar pala li kien hemm u ġie bil-kwiet għalih. Ejja raħlos, ejja raħu!
U dawk kienu żerqiet li ma tantx marru tajjeb. U tajjeb naħseb li nibdew nitkellmu attwalment fuq it-teleserjes. L-istess Kien hemm lista sħiħa ta' teleseries. Hemm ħafna affarijiet huwa ta' daħqek. U hawn min qed jgħix bħal ta' Friends bħalissa għax hawn nies li għażlu li jagħmlu l-kwarantina kollha flimkien ġo post wieħed, Sander. Eżatt, kun single u hekk tgħaddiha. Ajwa, ma le, tajba tkun. Semmewna wkoll Toy Boy, jien rajtu da, pratikament l-istorja tiegħu huwa dwar dan iż-żeffien tajjeb li għandu ġismu. Stripper, stripper.

Stranger Things! Stranger Things!
Ġenna li mħo Stranger Things! Fil-fatt kien minn Ottubru sa Diċembru hawn Malta b'dak it-taħwid kollu li beda jiġri, kien jismu Stranger Things il-perjodu. U mbagħad kien hemm il-Maltin, kien hemm ħafna. Ma jiena wieħed li jibqa' ġo moħħi, ma nafx niftakar x'kien, il-klikka, like! Ejja, semmewh in-nies ukoll. Il-klikka. U klassi għalina, mal-ħbieb tagħna ta' klassi għalina. Laqtithom tajt il-kwarantina? Ma nafx, għax dik hija mistoqsija, eh, tgħid għadhom, għadhom qed imorru skola. Ma nafx. Imma biex naqtgħu l-kurżità għandna lil. Ġejna! Ġejna! Kif jien? Kif sejjer, x'bik? Wabba, jien sejjer id-dar, u d-dar ma tagħmel xejn, u. Efhimni, mhux faċli, ha? Bla skola, King? Mela, King, bla skola xejn, u. Ara, qabel, qabel kont inqum fl-għaxra, pereżempju, fimt? U mbagħad immur nirreġistra, u. Hekk.

Mela, dak ivvinta l-online għax għax jiena kif qalli daqshekk lessons, qed bomba, ma nagħmel xejn u li tħalla s-xorta qalli le ta, qalli ara se tagħmel ġib computer għax inkella jaqtgħulek il-leriv xorta. Aw tajjeb eh! Taf li tista' tieħu mant il-gvern hu talli ġġib computer id-dar.

Qed niċċettja naqra, fhimt King? Sewwa, tajjeb! U qed nerfagħhom, hu bħal meta titfa' l-flus il-bank u mbagħad meta jkollok bżonn tmur tiġbidhom, hekk, issa qed nerfagħhom, hemmhekk hu. Issa la jgħaddi kollox hemm u mmur u nibda. Għandek. Mbagħad l-oħra.
Għandek ħażna ta' nisa lesti mela. Mela, maħżen sħiħ għandek għax kollha jistennewk. Isma' jiena looking forward għax bdejt nitkellem mat-teacher tiegħu wkoll. Hu qalli li l-quddiem ħa nkunu nistgħu narawha wkoll din l-online class li ħa jagħmel. Mela, mela, mela. Ħa tkun miftuħa għal kulħadd. Tarawha kollha, mela. Looking forward.
Grazzi u nsellmu lil Paul se ningħaqdu miegħek iktar 'il quddiem ukoll jekk tkun trid. Żgħażilna!
Saħħa! Ċaw għalikom, ċaw għalikom. U dak kien Gino il King minn Klassi Għalina. Jekk għandkom xi kummenti, għandkom xi kontenut, xi ċajta, ibgħatulna 99799979 jew inkella fuq info@danusan.com. U sippost jekk intkom tixtiequ tagħmlu kuntatt magħna hemm ukoll iż-Zoom. Tagħfsu fuq il-link li jkun hemm fid-description tal-programm u tkunu tistgħu titkellmu magħna f'xi ħinijiet mill-programm bħalma huwa. Issa, ejwa, Narcos, tajjeb. Mela, Ottoman, sura ġust. Ottoman ukoll, dak int rajt għodni ma rajt. Ejja, tajjeb. Hemm xi ħadd hemmhekk fuq iż-Zoom? Mela, ħa naraw fiex. X'għandna guys, kif intom? Ħalo! Ejja nibdew billi naqdu ma' Xezz għax kurżità kbira għandi. Xezz, kemm inti differenti mxarrab!

All right. All right.
Fejn qegħdin? X'għalli fis-sodda? Le, fuq is-suffett l-ieħor. Le,
fuq is-sufan. Is-sufan. Ma lesti għas-soddu. Isma', Xar, intom bħala familja. Eh. Taraw teleseriesses?
Dejjem nispiċċa narahhom waħdi t-teleseriesses.
L-aħħar wieħed. L-aħħar wieħed li rajt. Inti għandek dak id-don li jorqodlok? Iva, ha.
Tajba, eh?
Tajba, xil-biraħ ġra li jek, il-biraħ għat nara dak il-film li suġġerajt li jinti minnaw taraw xaxet najdilkom jen. Tajjeb, ħafna ma mux għal kulħat. The platform jismu. Għalla raw naqra Luisa. Ej!
Ej!
Kif jent? Kollu.
Xaxa!
Xed taraw Luisa bħalissa.

Xej, waqal il-mobile fuq il-parti tiegħu. Taraw, taraw xi parti. Ekk rajt is-saħa.
Ekk orraj, ekk aħjar għax tidher il-mara. Taraw xi series intom?
Yes. Iva u le, ma iva. Iva u le. Ġa fimta, iva i u jorqod.
Kolla narom, kolla narom. Kolla narom.
Mela, Clarice. Clarice!
Hello! Għanna rajk weħlet in-nix jew isa weħlet. Weħlet, weħlet. Ħankunu magħkom iktar tard, ħbib tagħna, nkunu magħkom iktar tard. Mela, e, fuq il ta' minn e, nafżakom xi ħaġa wkoll għax mhux kulħadd. Batut, kont, e? batut.
Għax kont ċara. Fuq il kull min huwa subscriber tal-Go ta' jef fuq Go Stars, hemmhekk ukoll hemm ħafna affarijiet jistgħu ssegwu tul dawn il-żminijiet, hemm eżempju kif semmejtilkom il-bieraħ The Good Doctor Season 3, Illum ukoll hemm film speċjali jismu Trackdown u llum rajt il-trailer tiegħu daw dwar attleta hekk vera jidher sabiħ ġifieri hemm x'taraw ukoll u mbagħad hemm is-series is kollha on demand eżempju hemm Belgravia, The Temple, Catherine the Great insomma għandkom ukoll minn xiex tagħżlu. U apparti daw fuq Noli fuq il-paġna tal-Facebook ta' Noli nħarrgukom tagħfsu like u anke tagħfsu share biex iktar nies ikunu jafu bina hemm ukoll diversi clips ta' tfal li tkunu tistgħu taraw matul il-ġurnata kollha. U mal-ewwel nixtieq nirrangrazzja wkoll lil Enemed, il-Go u lil Ray fil-Alosju talli dejjem jgħinuna biex nibqgħu għaddejjin. Tajjeb? Ekku, dak huwa l-iskop ta' Noli wara kollox, illi f'daż-żminijiet li għaddejjin minnhom jippruvaw jagħtu daqsxejn, kif taqbad tgħid? Pożittività. Dos, pożittività lilkom f'mument illi l-kumpaniji kollha mhux li tant qegħdin b'saħħithom, jiġifieri dak hu. Noli. Il-mistiedna tal-lum, Ryan u Josmar, sinjuri! Ejja se jkollna lil da tnejn, min jaf x'sirieses jaraw. Valentina Rossi din iffissata fis-sirieses u ħajjitha hi daqsxejn serious ukoll, ġifieri jekk tħares lejha sew. U finalment f'Biex Nagħlqu għandna żewġ mistiednin interessanti ħafna, għandna lil Herman Bonaci li jekk qed issemmi sirieses ma tistax ma ssemmix lilu u mbagħad Il-familja Micallef, dik tal-Fire Light iftakarhom, Sewwa. ħajkunu magħna għax għandhom sitwazzjoni interessanti ħafna u għamlu diska speċjali li nistgħu norbtuha mas-series ukoll. Mela, sadattant aħna nitilqu bil-Antivirus News. Tlaqna!
Il-konsum tal-alkoħol, sinjuri, naqas minn ġol-ħalq imma żdied mill-idej. Veru.
Eh, għax kulħadd jitfa' l-alkohol fuq l-idej, san. Eh, dak il-bot ta' sanitizer.
Xattajt san. Aw, hi, jena issa sanitizer, bħalissa l-iktar popolari wara l-profs Gawċi u Fern. U li li bil-kontra ħabtitarija is-social distancing ma teżistix miegħi, lili kulħadd irid imissni, kulħadd jagħfasni u jagħfasni u tibqgħu tagħfsu fija sa ma jkun baqa' xejn. U issa kulħadd qisu għamlu għalija, ejja ngħollu jdejkom dawk li ġieli missew mas-sanitizer qabel il-korona. Ħadd! U x'qed tippretendu? Li jiena se noqtol il-coronavirus? Kulħadd idellikni ma' kullimkien u meta ngħidilkom ma' kullimkien, ma' kullimkien għal ars ngħidilkom il-postijiet li rajt, kien hemm waħda anke bdiet tillustra l-friekeb bija. U apparentament vera jiġu jleqqu. Insomma, qed niftaħ qalbi fuq dan il-programm għaliex qed inħossni abbużat. Però mbagħad hemm affarijiet tajbin. Eżempju, min qatt kellu jgħidli li jiena, sempliċi sanitizer ta' ftit flus, kelli nispiċċa fuq l-istess xkaffa ħdej fwejjaħ rinomati bħal Paco Rabanne, jekk tafu min hu, u dal-lejl kien hemm anke Coco Chanel ħdejja. Hemm fuq l-istess xkaffa tal-banju. Anke s-security qabel tidħol xi mkien trid tmiss miegħi bilfors l-isptar, l-uffiċini l-għadhom miftuħin, is-supermarkets, it-tenders tas-security f'Malta kollha jien ħadthom. U lanqas temmen, jekk tobsqu intom kulħadd iħarsilkom bl-ikrah imma jien nobsqilkom u tirringrazzjawni. Ngħidlek qed jaħsbuni qisni lil Manbierek għax kullimkien issibni, anke fil-knejjes għamilt żmienna, il-Knisja tal-Mostaqbel tidħol issib lili. Il-festi kollha tħassru, però l-festa tiegħi ta' sanitizer għaddejja, speċjalment għall-owners u l-produtturi tal-kumpaniji li jipproduċuni. Aħna ħadna xi ħaġa llum jew? Biex tħiżżajk.
Ma kellek xi ma qatt ftit. Tlift ftit.
Għamilt ħbib sew ma' xeż. Le, bdejt nimmaġinani ħallini ara sanitizer. L-insewħa u t-tobba xtaqgħu jiġbdu l-attenzjoni illi familja ta' erbgħa biżżejjed għal kull ġurnata roll toilet paper wieħed. Allura ħbieb tagħna, ma nesaġerawx, tajjeb? Ma x'jiġifieri hekk hu, naqbel miegħek. Jiġifieri jekk tara familja sejra d-dar minn supermarket b'mitt roll toilet paper u għandhom erbgħa biss, żgur li coronavirus m'għandhomx, però jista' jkun li għandhom diarrea akuta, eh. Vera, jista' jkun.
U kemm hu diffiċli llum il-ġurnata, sinjuri, illi tinqeda mill-banek u għalhekk minn hawn nixtiequ nħeġġukom biex kemm jista' jkun tagħmlu l-kards dawn tal-bank biex tixbed għax jiffaċilitaw l-affarijiet u jikkreaw inqas konfużjoni, mhux hekk? Hekk hu, u tnaqqas il-konfużjoni, però illum il-ġurnata saret daqsxejn iktar perikoluża l-bankiera, eh? Għaliex? Għax qabel kif tkun ħa tidħol bil-maskla jwaqqfek is-security, illum jekk tidħol bil-maskla bħal ta' Money Heist Erdu wara, hawn wieħed illi jagħti kasna u jista' jagħmel li jrid, Sandra. Vera.
Mela, sinjuri, ningħaqdu mal-ewwel mistiedna tagħna, fuq il-linja magħna, suppost għandna lil Josmar u lil Ryan! Hallo! Xi ġmiel! Xi ġmiel! Fejn qegħdin? L-Aquarium Nazzjonali hemm? Kważi, kważi, kważi. Kif qed tqattagħha? X'qed ta? Roti roti!
Ifhimni, aħna bqajna naħdmu xorta mid-dar. Teleworking. U fil-fatt hekk bdejna bdejna ngħidu din il-ġimgħa, hemm ħafna affarijiet u ħafna stress li normalment kien ikollna fil-ħajja, jien naf pereżempju traffic minn meeting għall-oħra, ħafna u ħafna meetings għamilthom mid-dar stess. Jiġifieri naħseb meta jgħaddi kollox, ħa nkunu ħadna xi ħaġa minnha x'ċertu meetings minn hawn minn hemm. Vera, naqbel miegħek totalment. Ryan, żgur li nbidel fik illi l-frenża m'għadhiex daqshekk għolja. Ara, x'differenza! Veru, veru, veru. Le, għax twalli xagħri, imma għalhekk għax għandkom tkunu tafu. Il-ġimgħa l-oħra peress li għalqu l-barbiera u hekk. Eh. Aħna mor nagħmlu xagħarna kull ġimgħa u l-leħja. Mhux hekk, u mnalla kif qed naraw. Le!
Ara vera fdili. Kelb! Għad kont tkunu tafu. Il-ġimgħa l-oħra, fil-fatt hawn tfajta fuq il-Facebook u hekk.

Ir-relazzjoni saħħitha jew inkella strezzjata? X'taħseb? Ara, biex ngħid il-verità f'ċertu punt, bħal kulħadd wara kollox nimmaġina, li forsi hemm minnu aħjar minni. Ma nassumux għax jien għaqadt ġlieda waħda ma. Giddieb!
Għall-bidu, għall-bidu kienet xi ħaġa li konna mixtieqin minnha għaliex aħna, tinsiex aħna dejjem barra, Il-keb dejjem magħna fil-verità, imma dejjem barra, niklu barra, eh, dejjem nistidnant in-nies, ġifieri id-dar literalment kemm niġu u norqdu eh, u jiena kont ikun looking forward ħafna biex ikolli weekend free u noqgħod id-dar. Għadu jagħmililek li jidħol bil-piġama l-ewwel? X'inhu?
Jidħol bil-piġama satten?
Mela, mal-ewwel. Allura da, da għalih biex joqgħod id-daris ma ħa taqa' saq fuq rasu, ġifieri ma kienx joqgħod daqshekk, imma jien kont looking forward. Ġifieri l-ewwel ġimgħa kienet vera hekk, bdejt insajjar, tgħallimt insajjar ovvjament u nsajjar bil-ħin u hekk. Però mbagħad, mbagħad mat-tieni ġimgħa taf kif? Naqas stress. Biex xi kultant Ġożmar ma jifhmekx u Ġożmar ma jaqbadx biċċa b'idu, ma jaqbadx platt b'idu, allura dik qed tibda hm. Però mbagħad bil-kompromess, anke nagħti eżempju dawk li qed jarawna forsi għaddew minn sitwazzjoni naqgħa kiefra tiegħi, bil-kompromess tagħmlu karta isma', issa jmissek taħsel il-platt, issa jmissek tagħmel hekk, u taf kif? Dik u daqqa ġo ħalqhom.
Nispera li nispera li l-mara tiegħi mhux qed tarah dan, ma insomma. Isma', taraw seriousness, taraw seriousness?

Isma, Ryan, niżżililu fil-lista, jibda jirreċta. Aw, m'hemmx two and a half men? Tistgħu tagħmlu. Tistgħu tagħmlu two and a dog. Ġo żmar joqgħod id-dog. Ciao għalikom ħbieb tagħna! Ciao!
Ajma, ajma, ħasra, ajma. Mela, u nishtuq nfakru kon grazzi l-mistidna, il-ħafna mistidna li konna għalaqna ġimma, eh, inxandu daw ix-xandirit, telqet il-bozza u kol f-sekonda. Fli jek, sibtek ma jibqax isir. Eh. Minħabba li jkunu d-dar. Ma jibqax jismu sibtek. Ma sibtekx.
Illum żgur li qed tajjeb. Jekk ikolkom il-bede ħbib tagħna. Tajjeb illi tavżawna għax bħalissa ma nistax nagħmlu birthday parties imma almenu jgħidulkom happy birthday id-danusan u l-kru tagħna. Ekku, ekku.
U, sinjuri, din hija bis-serjetà ħafna wkoll, ilbieraħ tkellmet l-Eċċellenza Tagħha Mary Louise Coleiro u qaltilna kemm hawn nies illi sfortunatament bħalissa qegħdin isofru l-ġuħ, qegħdin mingħajr flus, m'għandhomx biex jixtru xirja, u ilbieraħ kien hemm ħafna minnkom illi staqsewna kif jistgħu jgħinu. Għandna n-numri jew x'hekk? Mela, illum ħa ntelgħulkom in-numri li tistgħu tagħtu donazzjoni sa żewġ ewro, ħames ewro, għaxar ewro. Għamilnihom baxxi, għamilnihom, għamluhom baxxi għax minħabba ż-żmien. Jekk tagħtu żewġ ewro żewġ tajjeb ħafna. Għada ħa ntewllawlkom in-numri wkoll illi tistgħu tagħtu donazzjonijiet bl-ikel, ikunu ikel. Tajjeb, sinjuri? Ekku, anke forsi dawk li l-fornituri tal-ikel jistgħu jagħmlu kuntatt magħha u jgħidulha isma' għandna l-ikel għalihom.

Eħe, madni bid-dressing hawn. Eh, tfuħ tider, tfuħ. Isma' l-lum. Għandi riħa ta' kokonat. Eh, ma rridx inkun naf x'ħażin. Kif qed qattagħha?
Ifhem, nixrob, niekol, bħal Maltin kollha u. Ah, isma' llum inqatalek. Nistennew il-friġġ tispiċċa.
Illum inqatalek id-dawl ukoll, u ġvjera. Oh, madonna. Għalli nipprova nagħmlu kuntat.
Ma kienu qed jagħmlu xi maintenance u nqatalhom id-dawl. Temmen.
Ejja nitkellmu b'serjetà, Valentina, inti. Eh, serjetà, all right. Inti tara ħafna serieses. Eħe, ta' nara na. Ejja. Ħa nara x'qed tara bħalissa.
Ara, illum, ara kemm intom importanti, waqqaftuni milli nara t-tieni episode ta' Money Heist, season four. Ej, kif beda, kif beda? Trid ngħidilkom minn min? Le, le, għadda ma rajniex. Naqtawlek, naqtawlek, kulħadd taw jara. Isma.
Isma. Ara, ħana fżar kulħadd, ara ma jċempix xaħat u jgħidilna xi ħaġa żejda. Tina it-top 3 ta' teleseries li rajt, it-top 3. Eh, all right. Umbrella Academy ġi rajtu. Xinu? Le, għan nizzel, għan nizzel. Umbrella. Di Umbrella Academy.
With, tajjeb, with. Iktar.
U.
Madonna. Għannejna.
Madonna, l-istoria ta' Madonna? Le, Jane the Virgin, imma dak un bat wara xi tlet seasons jiġi ta' Tannella qed tgħidli ara x'kont se nibdi l-bieraħ u mbagħad isni. Le, l-ewwel wieħed biss tajjeb. Ara Karlo, ara Karlo. Kien inhu dak. It-tifel da, it-tifel. Isma' bħala dieta, bħala dieta semmejt qed tiekol, qed tiekol ħafna? Var.

Taxxik. Li tant tkun tajba li. Le, le, anzi, tant tkun ħelwa li taxxik. Ara x'qed ngħidlek, mhux qed ngħidha b'mod ħażin. Tirrepetix, isma' minni. Jien qallat li mhux ta' whatever. Isma', kemm l-iktar darba li rajt episodji f'ġurnata minn series?
Kem dom tinqatta ġifiri nara eh, s-siri. Jahe, tista toħodek u kol.
Jumej fuq xurxin.
U minar lajk kem namel pipin nħasel u nikol bis. Waqt li nkun fis-sodda. Jien ma nafx tiġrix lilkom, imma jiena rnexxieli l-pipi eh. nittajmja eżatt li toqgħodli. F'dik il-biċċa ġingil li għamlu. Da mhux illum, da tifel jew nutella jew ma Ejja qed ngħidlek x'nagħmel. Sakemm ġifieri ifottuni meta jkollhom il-ġingil fela qasira, ma ġieli meta tkun dik il- Mela mill-iskip, mela mill-iskip nilħaq immur u niġi lura. Da da talent kbar ħafna. Isek, isek il-kelb tiegħi hi potty trained propja.
Val, kieku kellek, naf li inti ħadt sehem f'teleseries, sis. Iih. Imma insa mhux dak li ħadt sehem fih inti. Id-dream, id-dream tiegħek.
Kieku kellek tieħu sehem f'teleseries li diġà sar il-classics Maltin. Jew hekk jew hekk għandek f'moħħok int plott hekk għalik. Oh my God, le le Maltin, kieku tiftakruh Ingroppi? Ingroppi, ejwa. Jew in groppi jew inkella fenomeni. Aah fenomeni anka jien kieku għaddejja xejn għażilt. Eeh illah xi ġmiel kemm kien tajjeb misshom jibdew jagħmlu dak jerġgħu repeat.
Jiena naħseb kont għadek żgħira tiftakru l-enigma enigma tal-biża'? Kien jgħid. Eeh le ma niftakar Shirley Raine niftakar tal-biża'. Aw jiena. Aħna nagħmluhom biċċiet minn tiegħek fi klikka ara għoten. Ġew
jaqgħu hemmhekk fil-knis imma kbisna.

Aw, Alla ħares! Alla ħares tagħmilhom hekk dawl illum għax. Illum il-ġurnata dagħwa dik, dagħwa kbira. Hekk, hekk, żomm. Naqa' mogħża, eh, biex taħdem miegħek, sewwa jgħidu. Isma', għamlilna karattru classic hekk, tipo jien naf Nancy ta' Ipokriti, tiftakar għal Nancy ta' Ipokriti jew xi ħadd minn dawn? Le. Xi ħadd li taf għandek għamlilna waħda.

Oh kelb tiegħi. X'feeling għamilli pipì fuq is-sodda bħalissa ngħollih. Ħanina, vera drama waħdek inti, drama waħdek inti. Isma' kif qed tagħmel ħabba r-radio, di interessanti, kif qed tagħmlu? Ifhem, radio bħalissa mid-dar qed nagħmluh, ġifieri. It-tlieta li intom. It-tlieta li le, Nate qed ikun fl-istudjo, Mina u Frank mid-dar. X'ħadd irid imewtu, mhux hekk? Isma', la qed insemmu lil Nate u l-Frank. U huma jkunu kemm xejn kattivi miegħek fuq ix-show. Kemm xejn, jien kultant ngħid dawn jaħmluni. Issa la, inti ma tantx għandek, m'għandekx kuntatt as such magħhom tajjeb. Le, qed nieħu pjaċir nagħhom fil-kamera biss tliet sigħat kuljum. Mela allura għax ma tgħidilniex xi ħaġa li huma ma jixtiequx li inti tgħidilna fuqhom? Imma imma bħal xi xi Li trid, li trid, li trid, li trid, ħaġa fuq wieħed u ħaġa fuq l-ieħor. Imma di di taf tkun backfire għalija. Ejja, mhux imbagħad ikellimna u ngħajruhom aħna.
Imma imma le, għidu li tridu tkunu tafu u ngħidilkom.
Għandhom xi vizzju li ma jurux in-nies imma għandhom, tipo jien naf. Nate għandu vizzju li ma jammetti qatt li qiegħed fil-ħażin. Allura dejjem jagħmel drama iktar mill-Kardashians u l-Grande Fratello. U jkabbar il-biċċa ħafna iktar allura. Il-Madoff.
U Frank.
Taf kemm ikun hemm dak il-persuna li tagħmillu mute u tħallih jitkellem? Nate. U Frank.
U Frank Madoff. L-aħħar darba mort naħdem naqgħa mill-uffiċċju qabel ma waqafna naħdmu mill-uffiċċju. U konna jiena u hu biss u l-boss. Meta ngħidlek ħaras Jesus imma mhux biċċa ma jiqafx jgħid min. U jħossu li hija conversation li hawn ħajmel xi deal su Trump. Eh? Jitkellem kbir, ġifieri. Madhom, mbagħad fl-aħħar jagħmilhom rock and roll, rock and roll, oh my god. Jajjik, Ih, le, qatt stajt nagħmel goal jien. Val, grazzi talli kxiftilhom il-borom, hekk di tib. Napprezzaw ara, napprezzaw. Jekk di tib backfire ja kellimna. Mur għax ħa taħraq. Don't worry. Dak wara wara ċertu sekondi jintfilek it-television. Mur ħalli tkompli l-marka. Mur u kompli ara. Ciao, saħħa.
Sellilna, cheers. Idealment jaraw naqra lilna mbagħad ikomplu san. Le le. Ejja ma all right, għandek raġun. Mela, il-kompetizzjoni tal-bieraħ daħlu lna xi affarijiet interessanti. Il-bieraħ kellna piżelli, u tarbija. U vera sbieħ, eh?
Vera sbieħ. Ħa nibdew bis-Sinjura Zammit illi bħas-soltu bagħtitilna l-kreazzjoni tagħha, nfakkrukom l-affarijiet Mitu xi tlep pjanti biex għamlithom daw, imma għax middithom l-isfel, imma dawk li qed taraw huwa maħdum mal-art u ovvjament irnexxilha tikkrea. Kemm brava, kemm brava.
Minn hawn niggarantulkom li ħadd ma weġġa' għax il-babies fil-friskaturi.
Forsi xi pjanta. L-iktar l-iktar, eżatt. Dik ma tottoġġ għall-kompetizzjoni, u dak l-eżempju. Għandha livell għaliha.
Issa ħa naraw intkom x'battulna, tajjeb? Aww, da, ja ħasra. Don't leave. Ħelu, però xorta jikser naqra l-liġi, eh, sa. Għaliex? Għax inti jrid ikollok il xi ħaddieħor, qed tifhem? Mejja, ejja naraw. Ma jmurx baby abbandunat. Hawnhekk għandna baby bil-karotta u l-piżelli. Hemmhekk kellhom jagħmlu bilfors. Friżati, eh, jidher li dak il-ħin għamluh ir-riżati. Kellhom jew jagħmluha malajr, jew inkella jagħmlu torta tal-piżelli wara. Ħa nara li jmiss, xi ħlew. Da.
Eehh, kemm hi tajba din. Tajjeb, tajjeb. Għal min mhux qed jifhem, qed jilagħbu l-billiard.
Ekku, ekku, dan fatt ġie t-tieni. U fl-ewwel post mingħajr nepotiżmu, hemm mara xi ġmiel kemm hu sabiħ. Min min minu?
Le ma nafx minu. Eh, mingħajr nepotiżmu. Mingħajr nepotiżmu. Eh, sibta bil-maqlub.
Eh, biex ma jaħsbux li dejjem jiġu minn nies li jirbħu. Mela, dak rebħu il-familja tiegħu rebħu 20 għax hu tpażżi. Le, hu rebaħhom.
Għandu 20 euro, ovvjament jissarfu minn 20 sena oħra, 20 ewro petrol jew diesel sena kapaċi kollox kollox electric kapaċi. Grazzi għal element li għed mill-sponsors tagħna. Grazzi ħafna. Mela, il-kompetizzjoni ta' għada hija l-oġġetti tal-lum x'inhuma san? L-oġġetti tal-lum u ma skużani għax eh, kelb u xuftej, qed nistenna erba' ritratti ħelwin. Mela, kelb u xuftej. Fakrukom ir-regoli, iridu jidru kelb, xuftejn u xi ħadd minnkom minn qed jieħu ritratt. Għax inkella ma jkollniex provi Illi dawn ovvjament għamiltuhom intom, irridu naraw il-prova tajjeb. Mela, immorru lura s-suġġett u naraw daqsxejn min għandna? Ejja naraw min hemm fuq iz-zoom. Naraw min hemm fuq iz-zoom. Hello, ħbieb tagħna!
Waħda ta' malajr. Ara, qabel, qabel niftħu s-sound, ħa nsaqsikom mistoqsija jien. Jgħolli jdejh min minnkom qed jara xi wieħed minn dawn is-series bil-Malti bħalissa. Għollu jdejkom jekk qed taraw xi wieħed. Ħopp, għaddini għand iċ-chicken.

Iva!
X'qed tara bħalissa series dor?
Wenz u Rożi. Hija bagħtet fil-fatt għax aħna għandna ċett bejnietna tal-programm tar-radio. Sorel. Il-number one għalik, limu? Il-number one, limu?
Division 7. Division 7. Isma', dor, tiegħek jorqodlok waqt li qed tara s-series jew jibqa' mqajjem? Dak diġà lluppjat.
Għidlu thank you, eh! Ħa nkellmu naqra lil Clarice għax l-ewwel ma rnexxinniex. Clar! Mwaħħla, jgħu l-ewwel. Clar! All right hi? Hi!
Qed tara xi teleseries bħalissa? X'qed tara?
Sorelle, klassi għalina, nerġa nara Division 7 u Game Over. Hmm, daw, daw, suċċessi kbar, daw, mela. sfortuna li mandi ċans nara. Luisa, intom, xtaraw? Zom, ħana mjut jaw, kati ċans. Ejja. Nalu.
Tal-Malti jdejquni ħafna jina. Vera, ma jazbukx.
Il-klikka.
Il-twist, twist. Eh.
U tal-barranin, ċoġbok. Ta' barra l-bdajna stir right.
Il-ġdid, il-ġdid jew l-antik? Il-ġdid, il-ġdid, u mela x'inhuma l-istejn? Jien bdejt u mbagħad qisni għadt ħa nara ta' qisu tal-antik imma tilifni naqra allura. Mela isma' inkellmukom iktar tard u nagħmlu l-kompetizzjoni ma' Ben insellmu lil Ben li qiegħed diġa' lest bil-kitarra U għadnielkom biex jekk ikollkom kontenut ovvjament tibgħatuhulna aħna nieħdu gost inġibu l-affarijiet 99799799 u info@danusan dot com. Imma llu ħa ntikom xi ħaġa x'tagħmlu jien. Fil-fatt kien hemm diġà min daħlilha. Ejja tajbin. Mela di skoprejt din is-sajt li rridkom tiftakru l-isem jew inkella tiħtlu daqsxejn fuq il-paġna tagħna għax għandkom link tajjeb li s-sajt hija AL Għall, AL, GHAKU, Ġaħaku, tajjeb, illi din li tagħmel taqbad ritratti bħal m'għandi jien hekk u tagħmilhom pitturi antiki ta' żmien ir-Rinessans, tajjeb, jiġifieri qed ngħidu.
U qed ngħidilkom. Jiena ma stajtx nifhem. Is-sidħa, idħaq, bgħatlek wieħed tiegħek ara xi ġmiel, dan huwa ta' dan u meta ta' qilbu. Hu ma jafx hemm, eh! Għandi, ara x'għandi hawnhekk ġej għalikom, għandna lil Amanda illi bagħtitlna. Amanda ġiet tajba, eh! Amanda tixbaħ naqra l-Gaia hi sa hekk kif qiegħda. Ġiet vera tajba. Vera tajba. Stephanie wkoll jekk jekk hija ġiet tajba wkoll. Jiena qiegħda Stephanie eżempju li li imbagħad għandna din minn għalija Simona ġiet tajba wkoll. Miguel ara Miguel! Eh?
Naħseb pienament vera kollu.
Chicken imma tidu tara wara chicken! Kemm ġi sabiħ! U mbagħad finalment, sinjuri, erġajna Daniel jasra, jimprovaj nifranka. Mara, ara naqra. Għamel wieħed, għamel tnejn. Isni fester, it's your fest. Ara, dak daw epoki nifqew. pitturi differenti. Insomma, nerġa' nirrepetiha, AL għal Ġaħaku, G-A-H-A-K-U biex tidħlu fuqha u tippruvaw tagħmluha, ttellgħu ritratt u jagħmlulkom kif tridu bħala pittura vera faqgħa. Mela, wieħed mill-aqwa teleseriesses Maltin, jiena naħseb l-ewwel teleseriess li niftakar jien The Exot, taf kif kien ipokriti, il-jingle għadni nafha kollha bl-amment, san. Hekk hu. Naraw hawn.
Ħa naraw biċċa, ħa naraw biċċa qabel. Herman.
Hello. Ara kemm jinfen nistankan taħħielek kollha jiena, eh? vera?
Għal xejn jgħiduli biex ninsik Għax moħħi dejjem jewden fik Dik it-tbissima ta' xuftejk Tant tiġbidni lejk Mhux hemmhekk ħa nkantalek inkella Bravo, bravo, bravo. Kantat Aira Losco wkoll, hu kienet? Jew le, qed inħawwad. Iva, iva. Bdejtha int, bdejtha int, hu. Imma m'għamlet xejn ta. Imbagħad għadt, isma' ħa nipprova nġib is-sod. Kif int, Herman? All right, relax. Illi ġurnata nara Money Heist illum. Eħe. Kemm rajt? Qiegħed fis-sitt episodju. U kemm fih tmienja did-darba wkoll? Tmienja, tmienja fih. Mela llum, llum tieklu. Mija fil-mija!
Għadna strejna.
Kemm intom ixxurtjati, għax aħna għadna ma missejniex miegħu illum. Għadni ma rajt xejn jiena.
Herman, kif qed tqattagħha l-ġurnata, naħseb tara t-teleseries iżjena? Le, fhimni, bħalissa, fhimni, jiena kif kulħadd jaf, illum il-ġurnata kelli restaurant, ovvjament għadu għandi imma magħluq, sfortunatament minħabba din is-sitwazzjoni biex ngħidu hekk, imwiegħra għax ma nafux fejn qegħdin fil-verità. U speċi qed tagħmel ċertu xogħol tal-uffiċċju imma kemm ħadhom tagħmel xogħol li kelli backlog qawwi, taf jiġifieri. Ġejt tiegħek imma għax jiena wkoll għandi bżonn imma xogħol. Imma bla fil-verità għadni bla aptit. Dik hi, dik. Ara din ma nafx tħossux bħali imma Jien qiegħed xorta fis-sitwazzjoni, xorta s'issa għadna nċexxku naqra, ġifieri ċemta ngħidu nċexxku nagħmlu x-xogħol sewwa. Mhux hekk mhux affarijiet.
Però però xorta m'hemmx issu ftit li taħdem allura. Herman, eħa nitkellmu fuq is-suġġett naqra. Inti inti kont wieħed milli bdejt ipokriti. Kif beda kif ġitkom l-idea li tagħmlu ipokriti dak iż-żmien? Libsena kienet?
Kienet fin-97 eżattament meta meta il-Head of Programmes dak iż-żmien, anzi l-Manager jew iċ-Chairman sejħulu kif tridu kien Bertu Marshall, biss ma' Bertu Marshall iltqajt f'Kanaqa. Evviva. Grazzi, imma fil-min kepa ta' zdek.
U kont tatlu xi ħaġa li għandi xi ħaġa frasi, qed tifhimni? U ovvjament kien avviċinani u bdiet minn hemm it-triq ta' ipokriti. Kienet xi ħaġa ġdida lina x'aħna konna dejjem teatru, prattikament, U television kienet xi ħaġa li qatt m'għamilnieha fil-verità. Kienet challenging kbira, oh, jiġifieri. Ma nafx jekk tafux li grazzi għalikom Sanders sar famuż ukoll.
Ta' Sander, ta' Sanders kont. Għax hemmhekk.
Is-Sur Sander.
Is-Sur Sander, oh. Isma' qabad.
Smajt bih l-isem qabel jiena ġifieri fil-verità. Inti mbagħad wara dak għamilna tal-għini x'kien jismu? Simpatiċi. Simpatiċi kien kbir ukoll, oh.
Ridt immur għal xi ħaġa komika u mbagħad bdejna il-famuż simpatiċi. U dak li qed naraw hemmhekk ta' Dun Benit dak x'kien imbagħad? Karattru qalb ħafna wkoll. Isma' hemm xi ċans li jerġa' nerġgħu naraw xi wieħed minnhom lura? Xi remake hekk jew ikompli?
M'għandix il-ħsieb fil-verità. Imma issa għandek iċ-ċans taħseb! Naħseb iva, naħseb iva, imma meta meta ħadt id-deċiżjoni wara għoxrin sena filming kuljum. Tax ta' bil-lejl, nofs il-lejl, siegħa ta' filgħodu. Għajjejt. Kieku kellek tagħżel wieħed minn dawk kollha li għamilt inti, liem ikun l-iktar wieħed għal qalbek? Ara, jiena nħobb ħafna l-Dun Benit. Ovvjament kelli l-parti prinċipali, biss Dik kienet imwiegħda li ħa ssir mill-Mibki Josy Coppini. Ovvjament Josy Coppini m'għadux magħna, ilu li miet issa miskin, illi dħalt f'żarbun daqsxejn iebes. Għamiltu tajjeb għax kulħadd baqa' jiftakru, ġifieri fil-verità naħseb. Ħa narek għadekx fil-parti, ħa narek għadekx fil-parti. Biex nagħlqu din l-intervista, ħa nitolbok tberikna, Father.
Kun imbierek ibni. Grazzi, benedizzjoni Father! Grazzi, ciao Herman, ciao! Grazzi, grazzi kbira. U tajjeb li ngħidu illi l-eżerċizzji ta' Father Gordon ħa jibdew minn għada. Ejja għax illum qisna qegħdin tikka żgħira tard. Naqra tard eh għall-eżerċizzji. Mela, sinjuri, ngħaddu mill-ewwel għall-kompetizzjoni biex nippruvaw nrebbħu 30 aw 20 ewro voucher grazzi għall-Enemed. Flimkien ma' Ben. Ben, kif inti? Iftħulu l-ben. All right Ben. Ok, mhux ħażin intom ok? All right, hemm xi series li tħobb tara int jew?
Ifimni, ħafna drabi ma tantx ikolli ċans, imma dan l-aħħar kont qed nara fuq nista' nsemmi u naħseb. Mela u tiju. All right, all right.
Netflix u rajt Designated Survivor. Vera kompetizzjoni kbira ma' Netflix. Issa t-niddeja li semmejtu vera xi kissirna ekku. Xogħol taħjar intom.
Tajjeb ħafna vera Designated Survivor. Ma rajtux għadni, ma rajtux. L-isbaħ il-one, l-ewwel season. Jekk tridu taraw season żgħira u tajba, jekk ta' malaj, Self Made. Self-made, xi ħames episodji jew sitta vera tajjeb. Jew unorthodox ukoll tajjeb bħalissa. Benjamin, fehmna ftit x'inhi l-kompetizzjoni tiegħek lil dawn in-nies li qegħdin magħna fuq iż-Zoom. Mela, qed nara wċuħ familjari, jiena ħa nibda ndoqq, kif nieqaf titu tibdew titu tkomplu id-diska intom. Ħa jagħżlu Daniel jew Sander xi ħadd. Għalik it-tieni. Jien, one two three. Mela jiena ħa nagħżel lil Steve Ellul għax qatt ma rajtu sal-lum. Steve!

Louisa, Louisa, Louisa. Louisa, jekk xi ħadd jafha jidħol issa fuq iż-Zoom għafsu l-link. Louisa, għidilna.
Ejja.
Oħra, x'inhi? Le, kom, le, ħsibtek tafa, jmur ġibt il-lyrics. ċe, għalja.
Ben. Passito, mażorini.
Ben, għalaqa, għalaqa, għalaqa, ben. L-20 euro ħantu għamlilek. Ejja.

Thank you, Ben! Darmanin, ċapċipa!
Mela Ben, ju l-petrol għallum, tajjeb, grazzi għall-element daqsek. Eżed, mela unek nishtiq ukoll ringrazzja l-Red Orange li huma il-moħ wara dan il-proġett ukoll li t-tim tagħhom jaħdem għatih biex ta' kuljum anka fuq il-Facebook page tagħna li dejjem ikun hemm posts interessanti u tina grazzi kbira li tim kollu. X'nagħmlu, San? Tagħna, mmorru għall-aħħar mistiedna l għandna għalikom illum? U daw, jekk issa l-kant mingħand in-nies ma kienx daqshekk tajjeb barra mingħand Ben Menan daw tara kant u mużika tal-ġenn. Sinjuri għalikom il-Micallefs!
Ooh! Ooh! Yow! Kif intom? All right, ta, all right.
Min hemm, min hemm, ħa naraw, min hemm? Well, hemm jiena Michelle u Daniel.
Hello. Hello Dan, u l-oħrajn fejnhom? Isma, għax din interessanti. Intom toqodu kolla, kolla fuq xulxin, no? Eżatt, kolla ġo dinja. U tifi għal vantaġġi jew l-iżvantaġġi?
Vantaġġi għan zgura xe peressa Li nifslu minn għand xulxin u xulxin.
Eħe. U żvantaġġi? U żvantaġġi li jekk tipprova taħrab mid-dar isibuk. Eżatt,
U allura intom kif tgħidlu? Tgħidlu eżempju, Richard! Ħalib tal-bot! U għandhom offa komuni, san, għandhom offa komuni. Isma, taraw serje sesentkom in ġenerali?

Koħat tal-iħ. Le, Għandi xorta nara ħmal marajin.
Isma, intkom ftit ilu għamiltu biċċa xogħol vera tal-ġen u ġejtu f'moħħna wkoll għaliex Ciao Bella li llum ħareġ propju Money Heist hija diska li saret tant popolari minħabba din it-teleseries. Intom qbadtuha u għamiltu biċċa xogħol tal-ġen. Għidulna x'għamiltu, spjegawlna.

Iżma ma tkomx xi programm. U jistema ġara biex tkellem. Ma naf.
Ejwa, ejwa.
Mela. Very directional dak il-mikrofon mid-dritt, eżatt.
Biex għal inna l-programm inti. Le, nistenna Issa. Ma nafx biex, jew hemm xi ħadd
Ara, tista tamlinna daw. Oqodu id-dar. Oqodu id-dar. Ġewwa.
Mela miex, grazzi li l-ek. Grazzi ħafna. U propja l-diskatakom. Grazzi tal-messagġ sabiħ li għaddejtu minn hawnhekk li xtuqu nagħlqu l-programm tal-lum. Grazzi għaw malaj malaj l-sponsors, l-Enemet, il-Go, Il-Red Orange kif qal Daniel talli talli. Ir-Ray fil-Qalosio. Il-Mattress Collection tas-sodod li qegħdin fuqhom, it-Top Socks tal-kalzetti u l-JB Sorsa li pprovdewna l-purtieri. Grazzi lit-team kollu li jipproduċi dan il-programm. Three Wise Men Media u nfakkarkom ukoll illi ġejjin programmi mazza eh! Eżempju għada ta' fuq xiex ħa nitkellmu għidilha. Għada ħa nitkellmu fuq jekk is-sinjali tan-nuqqas ta' grooming u x'qed jidhru, għandna lil Xaxa, għandna lil Henry, għandna lil Pawlu Borg Bonaċi u diversi mistiednin oħra u ġejjin ukoll ħa jkollna programm speċjali ġej ħa jkollna lil Mini u Grizz. Lil Mini u Grizz u suppost anke l-Prim Ministru ħa jkollna. Issa naraw. Ejja, u tinsewx dan huwa Noli, min hu barra barra.
U min hu ġewwa ġewwa.
Ċaw għalikom!